מיין נאמען איז חיים עקשטיין און אין פאריגע לעסענס האבן מיר אונז מסביר געווען וואס ס'מיינט לאנגען א קאל אפשען, קויפן א קאל אפשען, אדער שארטן א קאל אפשען, פארקויפן א קאל אפשען. אין די לעסען גייען מיר אונז דיסקאסן וואס מיינט א פוט אפשען, וויאזוי קויפט מען א פוט אפשען, וואס טוט עס, וויאזוי ארבעט עס, ווען נוצן עס אינוועסטערס, טרעידערס, וויאזוי קען עס דיך העלפן צו פראפיטן אויב די מארקעט גייט אראפ, דו ווייסט אסאך מענטשן מיינען ספעשעלי בעגינערס אז מען קען נאר פארדינען געלט אויב די מארקעט גייט ארויף, ניין! מען קען אויך פארדינען געלט אויב די מארקעט גייט אראפ אויב די ווייסט וואס די טוסט, פוט אפשענס איז איינס פון די זאכן וואס ס'קען דיך העלפן פארדינען געלט אויב די מארקעט גייט אראפ, אדער קען דיך עס העלפן פראטעקטן דיין פארטפאליאו, דיין אקאונט, פון גרויסע לאסעס. פאר אונז גיימער אנהייבן וויל איך דיך דערמאנען אפשענס טרעידינג, אינוואלווד אסאך ריסק, רוב מענטשן וואס טרעידן אפשענס פארלירן געלט, זאלסט קיינמאל נישט טרעידן, טאטשן קיין אפשענס, אויב דו ווייסט נישט וואן טאוזענט פערסענט וואס דו טוסט. די ווידיאו איז נאר פאר עדיוקעישאנעל פירפעסעס, דיך צו געבן די נאלידזש און אפעטיט אויב דו ווילסט טון ווייטער אין דעם. אין סימפל אידיש, א פוט אפשען איז א קאנטראקט וואס ס'געט דיך די רעכט, אקעי, ווען דו קויפסט א קאנטראקט געט דיך עס די רעכט, נישט די חיוב, נישט די אבליגעישאן, צו פארקויפן די סטאק פאר א ספעסיפיק פרייז, וואס דאס ווערט אנגערופן אויך די סטרייק פרייז, פאר א געוויסע דעיט, וואס דאס ווערט אנגערופן עקספיירעישאן דעיט. סאו טריי צו טראכטן. פוט אפשענס, פוט, דו קענסט ארויפלייגן דיין סטאק אויף יענעם, אויף וועם אויף יענעם? אויף די אפשען סעלער, דו האסט געקויפט די פוט אפשען, קענסט עס אויף אים ארויפלייגן די סטאק פאר א געוויסע פרייז, מוזט עס נישט פארקויפן פאר אים, אבער אויב די סטאק דראפט האסטו די רעכט פאר אים צו פארקויפן די סטאק וואס דאס קען זיין פאר דיך זייער זייער א וועליעבל זאך. און כ'וועל דיר געבן א ריל לייף עקזעמפל, לאמיר זאגן עמעזאן טרעידט יעצט פאר הונדערט דרײַסיק דאלער און דו קויפסט א פוט אפשן מיט א סטרייק פרייז פון הונדערט פֿינף און צוואַנציק דאלער וואס עקספייערט אין דריי וואכן ארום, אויב עמעזאן פאלט צו הונדערט פֿופֿצן דאלער, דו האסט נאך אלץ די רעכט צו פארקויפן דיינע עמעזאן שעירס, אדער בכלל פארקויפן עמעזאן שעירס אפילו ס'איז נישט דיינע, פאר הונדערט פֿינף און צוואַנציק דאלער. סאו דאס מיינט, עמעזאן איז שוין אראפ ביז הונדערט פֿופֿצן אבער דו קענסט עס פארקויפן פאר צען דאלער מער, פאר הונדערט פֿינף און צוואַנציק דאלער. די חילוק פון הונדערט פֿופֿצן ביז הונדערט פֿינף און צוואַנציק איז דיין פראפיט. מיינוס די פרימיום וואס דו האסט געצאלט. סאו לאמיר נעמען א משל אז דו האסט געצאלט צוויי דאלער פרימיום פאר דעם, דאס מיינט טיימס די הונדערט האסטו געצאלט צוויי הונדערט דאלער פרימיום פאר דעם, די סטאק האט געדראפט פון הונדערט דרײַסיק ביז הונדערט פֿופֿצן, אבער דו קענסט פארקויפן די סטאק פאר הונדערט פֿינף און צוואַנציק דאלער, ווייל דו האסט א סטרייק פרייז פון הונדערט פֿינף און צוואַנציק דאלער, איז דיין פראפיט הונדערט פֿינף און צוואַנציק מיינוס הונדערט פֿופֿצן וואס איז די יעצטיגע פרייז, מיינוס די צוויי דאלער וואס דו האסט געצאלט פאר דעם. איז עס אַכט דאלער א שעיר, טיימס הונדערט האסטו פאר יעדע קאנטראקט געמאכט א פראפיט פון אַכט הונדערט דאלער, אבער פון די אנדערע זייט אויב די סטאק דראפט נישט, די סטאק בלייבט העכער דיין סטרייק פרייז, העכער די הונדערט פֿינף און צוואַנציק דאלער, האסטו פארלוירן בעסיקלי דיין גאנצע צוויי דאלער וואס דו האסט געצאלט, סאו דמיינט פאר יעדע קאנטראקט האסטו געצאלט צוויי הונדערט דאלער האסטו דאס פארלוירן ביי עקספיירעישן איז עס מער גארנישט ווערט און דו האסט אלעס פארלוירן און פערטיג און דאס איז די מעקסימום וואס דו קענסט פארלירן ווען דו קויפסט א פוט. פארוואס נוצן מענטשן פוטס? איינער נוצט עס ווייל ער האלט אז די מארקעט גייט ארויף פאלן און ער וויל פראפיטן אויב די מארקעט גייט אראפ. אבער א צווייטער נוצט עס ווייל ער האט עמעזאן שעירס און ער וויל העדזשן, העדזשן מיינט ער וויל זיך פראטעקטן דזשאסט אין קעיס עמעזאן גייט אראפ זייער שטארק אונטער הונדערט פֿינף און צוואַנציק דאלער, וויל ער אזויווי האבן א אינשורענס פאליסי אויף דעם אז ער זאל עני טיים קענען פארקויפן זיינע עמעזאן שעירס אויב ס'גייט אראפ ביזן תהום אריין זאל ער עס קענען פארקויפן פאר הונדערט פֿינף און צוואַנציק דאלער, ממילא האט ער פראטעקטעד זיין פארטפאליאו און ער האט קאנטראלד זיין ריסק דורכן לימיטן וויפיל דאונסייט ער האט אין די שעירס, אבער ער האט נאך אלץ די אפסייד ווייל אויב עמעזאן גייט ארויף ביז די לבנה האט ער נאך אלץ געמאכט. אלעס וואס עמעזאן האט פארדינט מיינט אז וויפיל ער געדארפט צאלן פאר זיין אינשורענס דאס מיינט פאר זיינע פוט אפשענס. באדעם ליין, א פוט אפשען געט דיך די רעכט צו פארקויפן דיינע שעירס פאר א געוויסע פיקסד פרייז וואס דאס איז די סטרייק פרייז. דו קענסט מאכן געלט אויב די מארקעט גייט אראפ צו אונטער דיין סטרייק פרייז מיט מער ווי די פרימיום, אבער פון די אנדערע זייט דיין ריסק איז נאר וואס די האסט אריינגעלייגט, קענסט נישט פארלירן מער פון דעם. ס'איז א פאוערפול טול אויב די ווייסט וויאזוי עס צו נוצן, אבער די דארפסט זיין קלוג וויאזוי עס צו נוצן, נישט נוצן אין די וועלט אריין, ווייל אויב די גייסט עס נוצן צו געמבלען און זאגן איך האלט אז די מארקעט גייט אראדראפן און אזוי ווייטער, דאס איז פיור געמבלינג און די גייסט מסתם פארלירן געלט אפילו אויב ס'גייט זיך דיר אויסארבעטן אפאר טרעידס, אבער די באדאם ליין, די ענד אוו די דעי, גייסטו מאוסט פראבעלי פארלירן געלט אזוי ווי רוב אפשען בייערס פארלירן געלט. כ'האף אז די לעסן האט דיך אויסגעלערנט צו פארשטיין וויאזוי פוט אפשענס ארבעט און פארוועם ס'איז געמאכט געווארן, אויב עפעס איז אומקלאר אדער דו ווילסט איך זאל אריינגיין מער אין ריל לייף עקזעמפלס אין קומענדיגע לעסנס, לאמיך וויסן אין די קאמענט סעקשאן. און מאך זיכער צו לייקן און סובסקרייבן און צו קאמענטן און שעירן מיט אנדערע וואס ווילן אויך פארשטיין וויאזוי די אפשענס מארקעט ארבעט אדער זיך צו סובסקרייבן צו חיים עקסטין דאט קאם פארווערד סלעש בלאג.